Allegat tiegħu permezz tal-kuluri u d-dwal, l-unur għall-wirt artistiku jmur għand Pawlu Camilleri Cauchi. Fisem il-Kunsill Malti għall-Arti nilqgħukom għal din it-taħdita flimkien ma' Pawlu Camilleri Cauchi, ir-rebbieħ tal-unur għall-Wirt Artistiku fl-edizzjoni ta' Premju għall-Arti 2025. Insellimlek Pawl. Insellim lilek kulħadd. Ejja nibdew minn x'fisser għalik li kont ir-rebbieħ ta' dan l-unur għall-wirt artistiku. Huwa sodisfazzjon kbir, kbir għalija. Il għaliex fl-età li għandi llum, għall-grazzja t'Alla, sewwa, inserta viċin ħafna ħafna mal-birthday ukoll, il għaliex fit-tnejn ta' Diċembru, jiġifieri issa, hemm Jumejn ilu kelli l-birthday, sewwa, 85, sewwa, u spiċċ huwa rikonoxximent. Napprezza ħafna, napprezza ħafna, il għaliex ħafna drabi għalkemm ma tistennihomx, imma b'kulħadd jieħu pjaċir, kulħadd ta' debba u l-laħam meta jkollu xi onorifiċenza hekk jieħu pjaċir biha. Huwa sodisfazzjon tax-xogħol li jkun għamel. Għax matul ħajtu jkun għadda minn ħafna affarijiet, ħafna ups and downs, iktar dawns, allura meta tingħata xi ħaġa hekk huwa veru apprezzament. Jien dort daqsxejn l-intervisti tiegħek li għamilt tul is-snin u darba inti spjegajt li l-arti jew artist biex tpinġi huwa att ta' ferħ. Tista' tispjegahieli din? Eżatt, il-għaliex L-arti, assaġġ li hija vasta in ġenerali, huwa il-mod tal-bniedem kif jinterpra ruħu, jinterpreta ruħu. Sewa, issa, l-iktar ħaġa li, all right, il-ħajja għaddejja, normali ta' kuljum, imma mbagħad għandu dik xi ħaġa li qiegħda torbtu. Fil-każ tiegħi li għext minnha. Mhux sempliċement just a hobby, just biex nieħu pjaċir biss u x'naf jiena. Għextha. Allura hemmhekk għandek it-terapija, barra li hija l-lingwa li jitkellem biha kulħadd, l-arti, kull artist, min jesprimi ruħu bil-mużika, min bil-pittura, min bl-iskultura, min bil-kitba, ġifieri hemm ħafna sewwa. Però il-pittura fil-każ tiegħi li twelidt biha. U baqgħet ġa fija. Għax jiena missieri kien statwarju, skultur, sewwa, allura awtomatikament inti li għandek id-demm, għext fija, trabbejt fija, komplejt fija, allura hija ħajtek. Sewwa? Huwa l-ferħ. Il-ferħ li inti qed tesprimi fuq it-tila, fuq il-karta, fuq ix naf jien. Hija huwa l-espressjoni tiegħek, inti qed tpoġġi lilek innifsek viżwalment fuq il-karti.
Interessanti, u semmejt l-udjenza mbagħad u wara li x-xogħol jkun lest u f'intervista oħra inti għedt ukoll li hemm mbagħad kif ix-xogħol ikun lest u jiġi espost lill-pubbliku, tibda l-konverżazzjoni ma' min qed jarah. Eżatt, il-għaliex, per eżempju jiena, ħafna jafuni iktar fuq is-sagru. Sewwa, sa ħaddiha li jiena astratt kont bdejt modern ħafna. Però matul iż-żmien rajt li x'int tiġi hawnhekk dana jiġrilek bħalma jiġrilek il-kulleġġ. Konna mmorru l-kulleġġ, sewwa, toħroġ b'ħafna ideat, b'ħafna faraħ, ħa tagħmel hekk, ħa tagħmel ħadimhekk, imbagħad, Issib ruħek mal-wied u jkollok timxi mal-wied. Dana min jismagħna ħafna teachers naħseb li jirraġunaw bħalma qed nirraġuna jien bħalissa jkollok ħafna vibrazzjoni hekk imbagħad dak hemm. Issa, meta l-arti speċjalment anki fuq is-sagru, sewwa, inti qiegħed forma ta' gwida bejn il-Ħallieq li tak it-talent, li qed jgħinek u x'naf jiena u inti qed tgħin ruħek biex Alla jgħinek, sewwa, inti qiegħed tkun ta' medjatur bejn min qed iħares lejn ix-xogħol. Allura għandek dik ir-responsabilità. Mhux qed tpinġi bħala hobby għalik, ħadt pjaċir u x'naf jien, għax dak nista' nagħmlu jiena stess ukoll li jekk jiena qbadt niskeċċja idea u skeċċajtha, jien għalija huwa diġà lest, għax għalkemm qed narah lest, imma huwa skeċċ u il-għaliex il-feeling li għandi ġo fija Ħassejtha u ħriġtha. Però meta jiena mbagħad se ninterpretaw kif ngħidu aħna, se nkompli ma' ħaddieħor, irrid il-ħaddieħor jifhimha, jien irrid intih dik ix-xi ħaġa li jkompli jifhimha. Sewwa, tidħol iktar fix-xogħol, tidħol iktar fid-dettall. U tasal sa fejn għandek tasal, għax inti semmek kapaċi tagħmel. Jiena pereżempju hawn oħrajn jgħidulek xi dirlek u x'taf jien. Prosit, tajjeb. Imma jista' jkun aħjar? Jista' jkun aħjar. Imma inti trid tkompli tistudja, tkompli titgħallem biex tagħmlu aħjar. Issa fil-każ tiegħek bħala artist li inti qed tinterpreta ruħek is-suġġett li jkollok u x'naf jiena, sewwa, inti eh, se tagħmel li taf. Għalik personali, mod, meta inti qed taħdem għal ħaddieħor, għall-pubbliku, trid tkompli jekk tkun kapaċi tagħti iktar sewwa biex tiftiehem aħjar.
Ara li nimmaġina wkoll, ma nafx jekk hix dilemma di għal artist jew forsi tgħidilna inti fl-esperjenzi tiegħek li inti għandek Ħafna drabi għandek il-Kummissjoni le, ġifieri ejja qed nitkellmu hawnhekk qegħdin fil-bażilika tal-Għarb. Xi ħadd ġie, ma nafx min il-kappillan, ma nafx min ġie, jew li sewa qallek isma' aħna nixtiequ hekk. Sewwa? Ma nimmaġinax li qatt jew jista' jkun għidli inti ġie xi ħadd qalek, Pawlu f'idejk agħmel li trid. Ġieli ġraw dawn? Speċjalment meta qed nitkellmu fuq knejjes? Fuq knejjes le. Fuq Knejs ma ma tantx issibha. Illa għaliex hija magna komposta minn ħafna affarijiet illi dana meta kappillan, arċipriet, xi ħadd ħa jagħmel biċċa xogħol li hija pubblika mhix id-dar tiegħu sewwa se jikkonsulta għax dan mhux waħdu. għandu l-presbiterju miegħu, għandu l-kumitat miegħu, għandu jitfux naf jiena. Huma jaslu għal ħafna homework u ħafna deċiżjonijiet qabel ma jiġu jkellmu lilek. Anke mbagħad eh, kif jażluk. Ekku. Ukoll. Sewwa u tintgħażel inti u awtomatikament dak. Eh, fil-każ tal-arti sagra, inti tiġi avviċinat, biex naf jien, però ma mbagħad Inti trid il-Kappillan irid jirrappreżenta rikors il-Kurja, il-Kummissjoni tal-Arti Sagra, fejn jippreżenta l-ħsieb tal-parroċċa, jippreżenta l-abbozz u jippreżenta stima pressappoco. Għax l-istima u r-rajt kollox sewwa naqbel ma' ħadd tagħti prezz għal poco x'naf jien. Però ma tistax tkun għax dan għax int se tagħmel ix-xogħol ma tafx ma' xiex ħa tiltaqa'. U altru taraha hawn isfel u altru taraha hawn fuq. Sewwa u anke fuq ma' xiex ħa tiltaqa'. Sewwa allura ma tistax tkun għax ħafna drabi. Iktar ix-xogħol imexxik milli inti tmexxi x-xogħol. Tipprogrammah kollox sewwa, imma ħafna drabi jmexxik ix-xogħol stess. Imbagħad minn hemmhekk mill-Kummissjoni jiġi diskuss il-bozzett, jaraw jaqbilx ma jaqbilx u jagħtu l-opinjonijiet tagħhom eċċetera u x'naf jiena. Hemm xi wħud illi sabu kollox plain sailing. Hemm oħrajn illi ma nafx x'inhi r-raġuni, illi jista' jinbidel tajjeb is-suġġett però għandu bżonn jinbidel eċetera eċetera. L-artist jerġa' jbiddel l-idea skont huma. Jerġa' dak jista' forsi mat-tieni darba ma ftemniex għax xi Issa xi tkun ir-raġuni tagħhom ma nafx. Li naf żgur huwa li l-artist toqtollu l-ħeġġa li jkollu. Għax jirripeti l-istess suġġett daqqa ħaġa u daqqa oħra u x'taf jien u jerġa' jirripeti. Allura imbagħad speċi qisek taqtagħlu qalbu. Hemm dak huma każijiet biex sewwa, imma. Li għaddejt minnhom dawn mingħajr. Għaddejt minnhom.
Għaddejt.
Il-ħajja ta' artist b'missjoni. Però imma bħalma jgħidu li kull qed imexxi Alla. Mhux ħajħassru ħadd. Illa għaliex, u hemm is-sabiħ tagħha wkoll. Illa għaliex inti aktar ma ssib ċerti diffikultajiet, iktar se tiċċalinġja. Iktar se tħoss dak iċ-ċalinġ u x'naf jiena u se toħroġ b'xogħol kważi aħjar. Għax imbagħad, pereżempju, ġeli sibt, isma', membru, minn Abbozzi, dan tajjeb, dan jibdlu. Tieħu opinjoni ta' persuna oħra fl-istess bord, dan tajjeb, dan jibdlu. Li jkun bil-kontra. Issib il-kap, ħa ngħidu fuq liema linja ħa nimxu, jgħidlek isma' Pawl. Ara, naħsbu l-aħjar x'ħin ħa jidher ix-xogħol, ħadd ma jkun jaf x'qalulna u ma qalulniex. Nimxu nieħdu l-ideat li għandhom huma. Però noqogħdu attent għax jekk toħroġ sabiħa, ħadd ma ħa jgħid xejn. Perok toħroġ ħażina ħallaqtuha u minni laqqa tal-iktar l-artist. Mhm. Għax l-artist eh, eh, eh, ix-xogħol tiegħu li se jidher. Ġifieri dawn huma challenges u diffikultajiet li ltaqa' magħhom l-artist. Mar fil-verità ħanajlek qed nisimak titkellem u isu ma jiġix f'moħħok kemm jistgħu jkunu ikkomplikati u diffikultużi it-toroq li artist irid jieħu speċjalment meta tkun kummissjoni, imma fl-istess ħin imbagħad issa qed naħseb ukoll kemm fil-verità artist irid ikun diplomatiku wkoll u qed niftakar fi stejjer ta' artisti kbar dak li aħna ngħidulhom masters madwar id-dinja li kienu f'nofs kontroversji minħabba l-istil tagħhom. Caravaggio nnifsu bidel l-istil kompletament ta' kif naraw naħarsu lejn. Ħafna minnhom, ħafna minnhom. Pereżempju, kontroversja fuq istess, fuq istess, issib min jgħidlek għax Pawlu weħel mal-barokk. Mentri ma weħelt ma' barokk xejn, weħelt ma' tradizzjonali. Issa jekk il-barokk u dik it-tradizzjonali l-akademiku biex ngħidu hekk, huwa sabiħ u x'taf kif inti ma tħares lejh. Jerġa', jekk jiena inzertajt, all right, daqsxejn chubby, immur nilbes libsa, il-libsa li tixraqli li rrid nilbes jiena, mhux se mmur nilbes waħda rqiqa jew inkella waħda wiesgħa ħafna. Jekk jiena kelli knisja stil barokk sewwa, all right, ċertu moderniżmu, ċertu, l-ideat tiegħi huma kollha friski, kollha tal-lum, għax ma dħaltx għal dak X'ngħidu dak id-dramatizzazzjoni żejda li noħloq ħafna affarijiet u sewwa daka, immur għas-suġġett, nissimplifikah, imma mbagħad qed nara fuq ħaġa naturali. Issa dawn dan l-istil naturali beda, tkompla u jitkompla. Sewwa, jiġifieri kif tarahom, imma mbagħad issib min jgħidlek għax Pawlu, fehmi, jiġifieri din hija kontroversja. Ma jarawx illi Pawlu qed jirrispetta l-opinjonijiet tan-nies għax huwa ħa jitkellem man-nies, sewwa, il-lingwa tiegħu. Biex anki japprezzaw mhux ix-xogħol artistiku biss, imma anki mill-lat devozzjonali. U mill-parti l-oħra jekk jien għandi knisja tradizzjonali u kapaċi nagħmlu, għaliex m'għandix nagħmlu? Interessanti il għaliex qed titkellem fuq punt fejn qisu l-artist qed ikun fidil lejh innifsu, le? U mhux qed iċedi forsi għall-pressjonijiet tal-movimenti artistiċi li jkunu għaddejjin kontemporanji għax sempliċement ma jkunx ma jkunx l-istil tiegħu. Eżatt, eżatt. Eh, sib, sib ċerti diffikultajt, pero jena l-grazzja tal-la. Ma tantx sibt għadda diffikultajt, għax jena inċertajt, naddatta ruħi f'ħafna Per eżempju, xejn ittella għalek escribixin jiena ma tellaħix bl-arti sagra, mhm. biss, mhm. imma jekk ittella l-arti sagra, sewa, se ntella għalek kwadru irfinut, lest ġifiri, se ntella għalek kwadru għal-mod tal-kem najdu l-nofs leħja meta għadu skeċjat. Disinni, eh, kullu kolla differenti, qed nuri li l-nifsi kif naħdem u ma naħdimx. Mill-parti l-oħra, għandi u koll imbat arti astratta. L-arti astratta jiena dejjem indaħħal dik id-daqxen tal-figurattiv fija għax jiena rrid nagħmel ir-rifless sewwa tas-suġġett x'qed naħseb jiena u kif ħa ninterpretah fuq it-tira. Tantu veru, anke l-astratti li kelli, Alla jbierek kien bihom mill-ewwel. Sewwa, eh, xenografija. Xenografija ħelwa, sabiħa u x'naf jien. Tgħidli Pawlu llum hawn tant kwantità ta' ritratti sbieħ u kulħadd itel-. Veru. Imma meta inti toħroġ dik xi ħaġa mill-qalb, hawn, mill-qalb, mill-moħħ, l-għajnejn u l-id sewwa ħa toħroġ l-iktar ħaġa naturali. Imbagħad għandek ċertu xenografija ta' pajjiżna, li pajjiżna huwa sabiħ tant u x'naf jien. Ħalliha llum inbidel. f'ħafna, fejn qabel kien ikollha dawn daqsxejn tal-għoljiet, dawn tal-postijiet fil-kampanja, għandna x-xemx sabiħa titfa' għalik dak id-dwal, dawk id-dellijiet, dak il-kontrasti u x'naf jiena, illum ma tantx għadek issibhom. Sewa, allura jiena meta jiena nagħmilhom, nagħmilhom kif niftakarhom jiena meta kont għadni żgħir, jew inkella kif setgħu kienu qabel. U iddaħħal dak ir-romantiċiżmu. Hija xi ħaġa Li l-artist irid joħroġha, mhm. irid jesprimiha, jiġifieri ħaġa komplessa.
Ħaniprofa nsaqsik l-aħħar mistoqsija f'dak li għandu x'aqsam l-arti sagra. Rajt ħafna ehm, ritratti ta' l-arti tiegħek biex nipprepara ovvjament għal din it-taħdita u laqtitni ħaġa. li l-arti sagra dejjem qed tuża wkoll l-immaġni umana, għaddili dal-ħsieb, biex tinterpreta permezz tal-uman dak li huwa sagru. Kemm inti bħala Pawlu ispirajt ruħek minn dak li rajt madwarek, mill-umanità tat-triq, biex tinterpreta dak li hu sagru? Ħa ngħidlek, l-ewwel nett meta inti ħadd pin ġewġ ta' fiera ħafna drabi tuża modelli, modell sewwa. All right, illum meta jkollok ċertu esperjenza toħloq sewwa. Però meta jkollok modell, se dak. Imma inti mbagħad inti sadattant kull ma qed tieħu inti eh, l-estetika tiegħu. Imma mbagħad x'inti tiġi għall-espressjoni tal-wiċċ u x'ta' fiera eh, tkun ġo fik. Illi inti tkun bnejta, barra dak li tkun tħoss minn tant kwadri ta' artisti oħra li kont rajt. Imbagħad xi wħud minnhom jinfluwenzawk. Illi aħna meta inti semmiet lil Kristu, aħna se nsibu quddiem għajnejna dak il-ġuvni sabiħ, xagħru mifruq min-nofs, wiċċu mislut, sabiħ, u dik il-kisra tal-għajnejn, naturali, mhux qisek qed tara bniedem ħadtlu ritratt u poġġejtu, bħalma ġieli naraw fuq il-kompjuter dawn bl-AI u x'naf jien u hekk. Tidher li sbieħ artistikament, imma mbagħad m'hemmx dik iċ-ċerta softness, m'hemmx dik iċ-ċerta spiritwalità ġo fihom. Issa, hemm oħrajn illi tarahom Illi għandek in-nies fit-triq. Bniedem jiena fl-età li għandi għamiltha ma' ħafna nies fil-żgħożija tiegħi. Mod, imbagħad kont teacher ukoll, allura u kont ngħallem f'irħula differenti. mentalità differenti, djalett differenti, karattri differenti, tibda titgħallem u tagħmilha magħhom u tibda tistudja ħafna affarijiet. Dawk anke nies li huma pereżempju ta' ċerta kwalità, ta' ċertu standard u x'taf jien jirraġunaw mod. Meta inti mbagħad tiltaqa' ma' the man in the street biex nuża din l-espressjoni, il-bniedem naturali, sewwa, tara iktar ċerta imħabba, ċerta iktar naturalezza, iktar familjarità, li inti l-ispiritwalità qed tibbilanċja, qed imħallta u x'naf, u tibda tħoss fejn hemm is-serjetà tal-persuna. U jekk tinterpreta tista' tinterpreta fil-kwadri tiegħek. Dak kien il-punt li ehm, għalija jien meta isir dan il-proċess le, mbagħad qed tagħmel dik l-arti, l-arti sagra, aċċessibbli għal kulħadd għaliex the man in the street jista' jara lilu nnifsu f'dak il-kwadru. U lilek Fiżikament
Aħna qegħdin hawnhekk qed inħarsu jien inti trid l-scaffolding biex titla' fuq. Le? Qatt ikkalkulajt kemm il-sen għamilt fuq l-scaffolding? Eh, Spinġi? Jiena ma nafx imma dari jgħid. Kemm dobt mill-bi biex impinġirka. Eh, dan għad tittar li dak meta pinġejt, dam laħ jiena pinġejt. Dejt mill-late 60s. Kelli s-seventies kollha, l-eighties, in-nighties, waqt grazzja ta' l-għaddi sejjer. Sewwa, però mhux il-kbir issa, sewwa, imma dik li nesprimi ruħi fuq il-kanvas u hekk għadni Alla jibrik tant hu veru issa jekk il-Bambini rrid nibqgħu ħajjin fil-festi ta' l-Għid li ġej se ntella' esibizzjoni oħra għax jiena alternate intella' esibizzjoni. Huma ħafna espressjonijiet tiegħi li nieħu pjaċir nagħmilhom għax mhux ikkummissjunat. Mill-Jordanja jekk iktar is-suġġett, mill-Jordanja. Għalkemm, per eżempju, nsemmi n-Natività. Għamilt kwantità ta' Nativitajiet, però ma ssibniex waħda bħall-oħra. Jixxiebħu iva, imma l-istess le. Dik hija. Imbagħad meta niġu għal dax-xogħlijiet, jiena d-diffikultajiet li kien li jkolli speċjalment l-iscaffolding. Ma kienx ikollna l-iscaffolding li għandna llum. Alla jbierek, speċjalment din il-koppla li qegħdin taħtha, l-iktar waħda biex ngħiduk li qiegħda għal qalbi, għal raġuni. Mhux għax l-oħrajn, li ma l-oħrajn kienu iktar faċli li naħdimhom, għax ħafna mill-koppli li ħdimt huma eh, maqsumin fit-tminja bir-ribs aw bil-kustinji. Mhm. Sewwa għandek il-panew, eċċer. Meta inti tista' tippreparah id-dar u taħdmu. Fil-każ ta' din kienet sħiħa. U rrid noħroġ suġġett meta eh, dina kienet saret competition. Għal din sar konkors, insomma, u fil-fatt ma konx ħa nidħol għalih u ngħidha fil-qasir illi jiena ma dħaltx, eh, dak imbagħad kien hawn xi saċerdot tkellem ma' missieri, qallu jiva, qallu qed ipinġi ħafna knejjes Malta, qallu mhux kapaċi jagħmel tagħna, u eh, missieri għalli jaħfirlu kif qed rajt ix-xewqa tiegħu hemm, qed ħa nagħmel U kont għaddi noqgħod l-imsida dak iż-żmien. Fil-fatt, studjajt il-Knisja, U għax kont nafa daka, naf x'fija u ma fijiex, u pinġejt nofsa. Imbagħad għamilt mera nofsa biex xejxen tara sħiħa. Biex ma noqgħodx nieħu dak il-xogħol kollu biex imbagħad b'daqqa ta' penna jgħidulek le, għax dik li jiddispjaċi jagħmel daqshekk studju u mbagħad b'daqqa ta' penna. Insomma, u iffirmajtu Mancino. Sibt il-Kurrier Malta, bgħattu, eċċetera u safjena, wasal iż-żmien, il-Kumitat li bħala Arċipriet ta' dak iż-żmien, Monsinjur Borg, Alla jaħfirlu, rawha u safjena u telgħu, kien hemm disinni differenti, u telgħu tnejn, dan sabiħ u dan Sabiħ. U ma jafux li ma sejdaka. Fil-fatt l-ieħor kien sketch biss hekk ġenerali. U wieħed mill-membri qal għal dan minnu għal dan biex tafa disinnek biex jitħaq bina speċi biex jadin. Bis kien ma kienx jifhem. Kien bravissimu ħafna, pero fil-skola ċemma. U Il-Chairman qal le għal dak ta' min huwa tal-affari tiegħu. Tajjeb dan. U telgħu tnejn. Issa liema ħa jagħżlu? Fetħu l-envelopes biex jaraw min huma. Wieħed inzerta ta' Mario Gaffarro Rore li pinġa l-Katidral tal-Imdina. U l-ieħor inzerta tiegħi, iffirmat Mancino. Imma Mancino tfisser xellugi. Ekku. Mela jien xellugi.
Allura ma kdibtx. U da, insomma, u tat, imbagħad intasil tiegħi eh, għal ċerti raġunijiet, sintendi l-istima kienet ferm inqas minn tat-Taljan. Aħna hawnhekk sewwa, bil-parti l-oħra jgħidu li kisma dan ħajkun f'pajjiżna, jgħat Malta, bħalissa eh, nistgħu nikkomunikaw iktar, nistgħu nikkomunikaw bil-lingwa, eċċetera, u taf jew intasil tiegħi u għamilt lila. U ħriġ b'dal proġett li rrepetejt l-arkitettura li għandi hawn fuq, irrepetejta fuq. Però ma bat l-scaffolding, travi tal-ħadid, imbagħad it-twavel. Imma mbagħad biex il-ħaqan magħha, eh, parti fin-nofs kien qisu dak tal-katapult ta' żmien ir-Romani. Dak kif ħaġġu, imma insomma, però irnexxielna, illum ngħid kienet ġennata. Imma kienet Imma. eh, iċ-challenge taż-żogħżija u l-arti, ah, l-imħabba lill-arti. U Bħalma jgħidu l-imħabba ħafna ta- artisti fil-fatt li meta naħseb iħarsu lura jgħidu ma nistax nifhem kif kelli l-kuraġġ nidħol għalija jew li wasalt. Kważi u- anki jiena stess ngħidha, ma- min ma- min ma jagħmilhiex, għax dana x-xogħol tagħna qiegħed hekk, min ma jifhimx kollox faċli għalih. Anki tara kommissjonijiet issa ħantik żmien sa dakinhar. Din iż-żmien

ftit ilu, għandi kurżità, kien ikun kritiku missierek fuq xogħlok? Kien jgħidlek u għax taf int meta tkun iżgħar hu tħares lejn missierek bħala r-role model tiegħek, le? U hu stess kien artist? Ekku, le, ma kienx. Naħseb illi tajtu hard time meta għadtlu li se nirriżenja minn teacher.
Okay. Illi qabel kien kontent ħafna, kien rani miex il-qoddim, għax anki waqt li kont tiċa ħafna biex xogħlijiet mill-kommissjonijiet tiegħi, grazzi għal dak iż-żminijiet. Illi fil-fatt l-ewwel xogħol kbir, all right, kont għamilt kwadru Knisja Santa Luċija l-Belt, fis-sixties, nofs fil-bidu tas-sixties, Fid-djar hawn kummissjonijiet kelli diġà, imma mbagħad niftakar darba kont qed ngħallem is-CGWI u kelli kummissjoni ta' kwadru Il-Magħmudija ta' Kristu għall-parroċċa ta' San Ġwann, l-Imsieraħ, għax hekk insibuh, sewwa, u dana kien hemm teacher ħabib tiegħi fotografu u tajjeb, ġo Vassallo, Alla jagħfrillu, u. Dak iż-żmien l-iskola kienet nispiċċaw f'nofsinhar, imbagħad nerġgħu nibdew fis-sagħtejn. Mm. Allura in between, aħna li ma konniex tal-post, eh, nibqgħu l-iskola u x'naf jien. Ment il-dana tallajtu romlu miegħi, dandilna fil-klassi biex joħodlu l-klassi. Ġej l-Arċuprit, eh, Maċur Dagwara, li jaħfirnu, kellu xi xogħlijiet ordnati għand missieri u ġej kellemni l-iskola u x'naf jien. U raħ imdendel. Għalli dan, għatlu hekk hekk hekk. Qal li isma' qal li għandi żewġ timpani fil-knisja baqa' baqa' li qal li tpinġhomli? Dak li ħadt pjaċir jifhim li tkun għadek Għadtlu nixtieqek kieku għadtlu però ħa ngħidlek għadtlu però minħabba ċerti ċirkustanzi għadtlu ma rridx noqgħod nagħmel id-disinn imbagħad daqqa ta' pinna jgħiduli li qal li dak hi r-responsabbli mhux int. Anyway. Ikkommissjonahom li ħdimthom sab id-diffikultà però Alla jbierek irnexxi. Raw dak ix-xogħol Ħaż-Żebbuġ u avviċinawni biex jiena nibna bil-kundizzjoni li jekk jien togħġob ix-xogħol inkomplu jekk le nagħmlu stop. U Alla jbierek tant intogħġob ix-xogħol illi hemm tmien kompletti n-navi kollha. illi ndaħlu ħafna benefatturi kulħadd irid jagħmel waħda. Bit-tali familja, it-tali grupp, it-tali irid jagħmel. Tantu veru l-Arċipriet ta' dak iż-żmien, Monsiru Cachia, il-Bambin jagħtih l-għajnuna għadu ħaj, għadu magħna, kien għamel sforz biex waħda minnhom tkun mill-poplu tar-raħal. Illa li ssab il-benefatturi. Imbagħad minn hemmhekk taf inti bdejt is-Sagra Kor, il-Qrendi, iż-Żurrieq. U ridt tiddedika aktar ħin. U dik kienet ir-raġuni li waqaft milli tgħallem? Żgur, għax imbagħad jew ħaġa jew oħra. U għaliex x'qallek missierek allura kif għadtlu l-lista tiegħek? Missier ma tantx kien jitkellem, però konna nindunaw mill-feeling tiegħu, l-espressjoni ta' wiċċu. Però imma mbagħad ġara illi Fis-seventies kont diġà qed naħdem u kont diġà għamilt dil-koppla. U x'ħin ġie, għax imbagħad minn Malta iddeċidejt li niġi hawnhekk minħabba din u minħabba peress li kelli l-Tiziana żgħira, minħabba l-iskola biex ma ntellifx u ħaġa u oħra ddeċidejna skola għand is-Salesjani. U niftakar illi meta kxifna parti minnha, biex nara x-xogħol kif inhu ġej u mhux ġej u hekk. Ġibnieh, ġibtu miegħi u xerrajt jieħu pjaċir. Ħassejtni qed tal-mir. Imbagħad reġa' ġej meta nkixfet. Meta nkixfet. U tantu veru, imbagħad kienu ikkommissjonaw li wkoll anki x-xewkija. U l-ewwel żewġ kwadri allavolja kien fuq id-90 sena, sewwa, għax hu 94 miet, sewwa, kellu 93, f'ta' 93 sena ġie miegħi x-Xewkija, għax għedtlu jiena mhux ġej narak, għedtlu għax ħa mmur ix-Xewkija npoġġi l-kwadri, eċċetera, fih. Niġi miegħek ta'? u Alla jbierek bil-bastu, ġie u l-età li kellu dak il-ħin ġol-Knisja kien qisu Alla jbierek farfett. Ħa dik l-enerġija, reġa' ħa pjaċir, ħa l-irgost, għax ruħu, sab ruħu fl-ambjent ta' żmienu. Imbagħad ra x-xogħol tiegħi qed isir, imbagħad naħseb jiena, jiġifieri. Qed nisimgħek titħaddet fuq missierek, kważi kważi qed ngħid li dak kien l-unur għall-wild artistiku li ħa missierek li qed tirċevejt inti meta kien jara x-xogħol tiegħek għax huwa inti kont il-wirt tiegħu. Jiena nirringrazzja lil min issuġġerieli sewwa lilkom u hekk sewwa li jkollkom toffruli. Però noffrih lil missieri li t-ruħi mħatt l-arti. U se ntendi l-ommi u l-familja tiegħi. Kont se mmur għalija.
Il-familja tiegħi, fimni, il-paċenzja li ħadet bija l-mara naħseb jiena, flok ma qabdiet tiddaqqa tarkoppa u bagħtitni l-barra, tieħu ħsiebi u tgħenni wkoll fejn tista'. Le, u t-tfal ukoll se ntendi bħala familja, tnejn għandi, fejn setgħu jiġifieri. Ok, sebejna ħafna lil missierek. Ovvjament, l-influwenza fl-arti qegħda hemmhekk, la missierek kien artist ukoll, imma jekk ikollok tgħid niftakar l-ewwel darba li ridt naqbad pinzell il għaliex kien jipprova jgħidlek missierek ipprova għamel xi ħaġa jew għax ridt inti tiftakar Il-ħsieb u l-għażla kinitx tiegħek jew? Ħa ngħidlek, jiena ma' missieri konna nimmodellaw pasturi u affar, jiena għandi ħija Alfred li joqgħod il-fgura, l-istess għal dak ikomplu fuq l-iskultura. Għandi l-ħija ż-żgħir Michael, għandu t-tifel Adonai, l-arti baqgħet sejra sewwa, għandna l-Mario fuq l-induratura. Erba' ħwa, erba' subien, pero kollha ħriġna fuq il-dak. Jiena, jiġifieri min jaf kien missieri peress li kont il-kbir, kemm int, u ġibs nistokkjaw, noborxu, nagħmlu, inlibbsu miegħu u hekk, jiġifieri dak iż-żmien naħseb missier kien ħa pjaċir għax jgħidlek isma', il-fabbrika sejra, sewwa, imma mbagħad kollha sparpaljajna. Għax jiena mbagħad wara żmien l-istudja, ġejt, komplejt ftit miegħu, imbagħad għad teacher, sewwa, għax jien biss ħriġt fuq il-pittura. Missieri kien ipinġi wkoll, le, belem. Għalkemm inħossha l-iskultura, tantu veru anke fil-pittura tiegħi, l-istil tiegħi, ċerti kolpi, ċerti hekk, tinduna li jiena bin skultur. u nipprova nagħmilha wkoll, inżomm dik dik li nħoss sewwa, mhux hemm ċerta morbidezza imma ċerti affarijiet, ċertu kolpi, ċertu kolpi tal-pinzel inħobb inżommhom sewwa, friski, daka. Però ma nafx kif iktar influwenzajtuni fuq il-pittura. Imma jiena naħseb illi meta kont żgħir ommi li kienet dilettanta anke tal-mużika u kollox kienet bagħtitni nitgħallem il-vjolin. U għand mum kien għand min kont immur kien jiddisinna l-bizzilla. U iktar ħsiebni f'li qed ipinġi Billi f'li qed nistudja għal dak u ma tantx komplejt il-għexieren għax għelliewt ġej allura biex indoqq il-vjolin bix-xellug ma tantx ħassejtni komdu mhux naf jiena u dak insomma. Imma l-influwenza hemm qiegħda u fil-ġenetika familja Dante ġifieri. L-influwenza tkun hemmhekk, tkun hemmhekk. Anke anke kont immur malli spiċċa l-iskola kont immur San Ġorġ nara l-pittur Conte jpinġi eċċetera u x'naf jien. Kif fil-fatt imbagħad wara għajjatli biex jkompli jgħinni u dment li baqa' hu Għawdex għenni kemm seta' jiġifieri. Imbagħad Malta komplejt kien hemm pittur Ġużeppi Caruana, pittur Professur Ġużeppi Briffa, u anke wara mbagħad bħala fuq restawri imma l-iktar u ma' Tusse Busuttil. Kollha. Jiġifieri dejjem bqajt fuq dik il-linja u ħassejtni iktar. Imbagħad ibdew il-kommissjonijiet, ħaġa naturali, bdejt nimxi u komplejt, ġifieri iktar komplejt speċjalizzajt. Qed mela din il-linja tiegħi. Ma qgħadtx inħares lejn l-istatwi, eċċetera. Kien hemm diffikultà wkoll li jiena ma kellix il-post tiegħi, pereżempju kelli l-istudio kien ma kienx għalkemm huwa kont nużaħux ta' fien ma kien mikri. Sewwa. Ma kellix dik il-kumdità li tkollha l-lifensa tpoġġi l-affarijiet għax qaltu l-pittura, għandek il-materjal li t-teknika tal-pittura għaliha. Waqtu anki biex tagħmel l-istatwi. Dawk il-ġipsijiet, fejn il-forom, fejn tnixxef, fejn ħaġa waħda, ma kellix. Allura ma stajtx ninġibed ħafna lejn dik il-linja. Iktar ħassejtni fuq il-pittura. Ok. Il-fatt li int Għawdxi u l-mentalità Għawdxija ma nafx u li artist Għawdxi tħoss li Għenitek tul il-karriera li kellek sfidi aktar minn artisti oħrajn? Dik iva. Dik iva. Dik ħassejtha u kważi għad nħossuha anke llum. Għalkemm illum Alla jbierek l-affarijiet inbidlu. Bħal xi? X'inhuma l-isfidi? L-isfidi l-ewwel nett anke meta inti għadek fil-bidu u trid titgħallem u x'naf jien ma kellix skola tal-arti. Trid tmur forsi żel Malta. Tant hu veru. Jiġifieri jien stess, 36 sena ilu, kont membru f'kumitat tal-kultura għal Għawdex. Sewwa? U kont issuġġerejt dawn l-affarijiet li kont batejt minnhom jiena stess u kont nixtieq jiena stess. Pereżempju, li kien ikollna skola tal-arti. Illum għandna. Forsi mhix il-viżjoni li kelli jiena, sewwa x'inhi iktar ridt il-fine arts u tkun iktar x'isem tantu veru meta kien it-tħassir u x'naf jiena konna jiena u Harry Holden li kien kap tal-iskola ta' Malta tal-arti ta' Malta u jiena u Harry Holden dħalna fl-istess ġurnata ngħallmu flimkien ukoll jerġa' sewwa. U anke kien id-direttur tal-edukazzjoni x'ismu Manġon, Joe Manġon, li kien kap tal-iskola San Bastjan fejn kont ngħallem jiena. Konna se nagħmlu l-iskola tal-arti eċċetera u x'naf jien, però għal xi raġuni x'naf jien għall-ministeru fejn kienu jirraġunaw eċċetera, l-affarijiet inbidlu u x'naf jien. Biż-żmien wara, wara ħafna żmien insaret u ma għadx ġejt ikkunsultat, imma ma jimportax. Imma ngħid almenu li llanċajt daka li kien ikollha ċertu monumenti. Monumenti ma jfissirx statwi, bilfors, sewwa, anke bini antik. Bħal huwa pereżempju għandek l-akwidott. jiġi restawrat. Hemm kien hemm ħafna affarijiet. Qed isiru, ma ngħidx li le, imma nixtieq li jsiru affarijiet oħrajn. Mhm. U dik li aħna għaw għawdi xiridu niddependu bil-fors biex inġibu ċertu materjal, biex inġibu affarijiet, biex nitkellmu. Ħaġa oħra, rridu bil-fors niddependu minn Malta. Mhm. U barra minn tħossa, tħossa. Barra minn hekk klimek qed iġalli nirriflettu wkoll kemm fuq livell eh, politiku governattiv ukoll l-istrateġija u dak li jiġi implimentat u l-viżjoni għal quddiem biex taċevola lill-artisti għall-inqas fejn tista' għax jiena xorta nemmen dejjem nemmen li l-ħajja ta' artist mhix il-ħajja ma nħobbx nuża l-kelma normali imma hemm ħafna turbulenzi li artist irid jistenna fil-ħajja artistika tiegħu. Okej, ejja nħarsu 'l quddiem.
Sewwa. 86 u x'hekk għadtli.
86 85 85 skużani. Ma jimportax. Zitlek waħda.
Kif kont trid xi ħaġa minnhom ta' nofrilek. Għandi kulli ċans taħdem iktar. Kitt l-esperjenza noħodhom jien. 85 sena. Ħatlu nurrat għal-wirt artistiku ġifieri Għalija din tfisser hekk, jiena ninterpreta hekk, li l-legat tiegħek rikonoxxut. Le, għall-grazzja t'Alla. U mhux għas ħames snin li ġejjin, għal dejjem, il għaliex dan huwa unur nazzjonali. Inti meta tħares madwarek u tara artisti oħra le? U l-probabilità li tarhom bajn kritika għax inti artist. Ma nistax nimmaġina li se tarhom b'mod ieħor. Imma meta tara artisti ġodda. li jridu jkomplu dan il-legat u dan il-wirt tagħna, int x'ikun il-messaġġ tiegħek lejhom? Ħa ngħidlek, jiena l-ewwel nett nixtieq illi meta l-bniedem isir anzjan, ngħidu l-kelma anzjan, ħareġ bil-pensjoni, l-awtoritajiet mhux issa għax għandi l-ġdid dak iwarrbu, nipprova nużah għall-esperjenzi li għandu jgħallem lil oħrajn, jgħallem lil ta' warajh. Li nkompli nista' nieħu minn għandu nieħdu, sewwa, u lil dawn l-artisti l-oħrajn, jiġifieri, illum nammirahom għax nara ħafna through l-kompjuter tara exhibitions, eċċetera, vera dan, illi nħeġġiġhom li jkomplu u li jagħmlu mhux iħarsu lejh mil-lat ta' Xogħol vera li jħobbuh, li jrid joħroġ mill-qalb. U ma jagħġilux, għalkemm id-dinja qed tiġri u ż-żmien itir u x'naf jiena, mhux xogħol tal-għaġla. Għax l-arti teħodlok iż-żmien biex inti tagħraf tesprimiha, trid tistudjaha, trid tħossha. Sewwa, trid dik ix-xi ħaġa li ma tgħaġġilx. Tant hu veru anke meta tkun qiegħda tpinġi. Int meta qiegħed taħt stress li trid tagħmlu marbut bid-data, Ifhem li l-artist jaħdem għax ikollu jrid jaħdem għax irid jgħix. Fil-każ tiegħi l-professjoni kienet irrid ngħix minn hemmhekk. Ma kelli xejn l-ebda income la ħaġa oħra u x'naf jiena. Imma l-artist speċi għalkemm jaqbad jaħdem, kif ngħidu aħna, irid jgħix minn hemmhekk. Imma l-arti għax irid jgħix allura jrid jgħaġġel imma meta jagħmel dik xi ħaġa bil-mod ma jkollhiex dik l-istress fuqha, jew ġietu l-aptit tagħha u qed jaħdem għalhekk irridu li taħdem bil-muża. Tant hu veru tagħmel fuq biċċa xogħol li toħodlok ħafna żmien, u biċċa xogħol tqila li ġietek il-muża tagħha toħroġlok tajba u fi żmien qasir. Mhm. Jiġifieri m'hemmx għaġla. Nħallu l-għaġla fil-ġenb għax m'għandniex żmien x'nitilfu. Di tal-għaġla hija reflessjoni interessanti għaliex kif għedt inti d-dinja qiegħda tinbidel, qiegħda ssir ħafna iżjed mgħaġġda kull ħin, mhux talli hekk talli t-tibdil huwa dejjem qed iżid il-pass tal-għaġla tiegħu
dejjem iżjed.
U hemm oħra li aħna fl-arti għax kważi kważi biex ngħidu hekk imbasajna kollox qies nitkellem fuq l-arti sagra għax bħal sagru. Imma l-artist qed ibiddel ħafna ideat tiegħu. Jiena fil-każ tiegħi, all right, għandna l-Knisja li tippatronizza l-arti, eċċetera. Però aħna hawn Malta l-karatteristika sabiħa tagħna hija l-festa wkoll, sewwa? U l-festi x'qed jagħmluha sbieħ u x'naf jiena. Mhix jiġi komposta barra l-funzjonijiet tal-Knisja, nitkellmu fuq barra. Għandek dawk id-dekorazzjonijiet fuq barra, ara xew, għandek xi wħud minnhom isbaħ minn knejjes. Għax kultant il-Knisja żammet daqsxejn iċ-ċenturin biex ngħidu aħna biex ta' parsi ma nkunx mentri fil-fatt l-artist in-nies iridu jaraw. L-artist irid joħroġ. Allura ħarġu bħal din li inti għalaqthom imma inti ħarġu ħarġu fil-pjazez, ħarġu fit-triqat. Għandek il-planċieri. Arkamaw sbieħ. Għandna dik ir-rivalità li hija sabiħa, rivalità mhux ta' ġlied, mhux ta' imma l-wieħed irid wieħed jagħmel ħaġa l-ieħor jipprova jagħmel isbaħ minnha. Noqogħdu attenti għax għandna ħafna affarijiet li ġrejna bihom qed nagħmlu ħafna. Imma ara kemm għandek xogħlijiet sbieħ. Aħna pereżempju niftakar jiena u Salvu Buġeja, Alla jaħfrillu, li kien disinjatur tajjeb ħafna, tajna spinta kbira lid-dekorazzjoni fil-festi. Dawk id-disini ta' bandalori, disinn ta' planċieri li għamilhom Salvu. Insemmi planċier, ma rrid noffendi 'l ħadd fis-sens jiġifieri bħal dan, imma wieħed li ħdimna aħna, jiena u hu, għal qalbna, il-planċier tal-Birgu, li daħħalna minn barra l-istruttura tiegħu, l-iskultura fl-hemm, daħħalna l-pittura ġo fih. u daħħalna kwadri differenti li huma konnessi mal-mużika li huma differenti minn xulxin. Li s-soltu ma ssirx le fuq planċi. Le, s-soltu ma nagħmilhom.
Kwadri ta' ta' bandoluri, pavaljuni, u konna nagħmlu dawk il-pitturi sewwa. Illum ngħidu li huwa dnub għal raġuni għax jintramaw tliet darbiet f'sena. Billejl bin-neda, bix-xemx filgħodu matul il-ġurnata jitbasktu, taf jien. Ħafna opri tal-art kien hawn minnhom li huma ta' standard tajbin u jispiċċaw. Grazzi għat-teknoloġija tal-lum, illum x'qed nagħmlu? Nagħmlu l-kwadru żgħir. Illum inbidlu l-affarijiet u qed inkunu konxi. Nagħmlu l-kwadru metru, pereżempju, imbagħad jittieħdu ritratti tiegħu u tiġi blow-up kbira fuq il-banda l-oħra. Allura fuq il-banda l-oħra dik l-istess ħaġa, però mhux l-oriġinal. U l-oriġinal jibqa' jinżamm fis-sede tas-soċjetà, fis-sala tal-armar, eċċetera, u x'naf jien, kif fil-fatt għandi xi ħaġa miegħi wkoll hawnhekk, illi mhux inpiġġu qaddisin biss li jkollna isem għas-suġġett, qed inpiġġu pereżempju dawk li kitbu n-nijiet, li surmastrijiet tal-banda, li taw kontribut ukoll lill-festa Maltija. U hemmhekk f'daqqa waħda, b'din ir-riflessjoni, il-komunità hija parti, parti, parti, kemm minn dak li huwa sagru, kemm minn dak li huwa kulturali. Eżatt, hawn min jagħmillek serje ta' arċiprieti, jew hekk li jsebbħu r-raħal, il-knisja, ħadu ħsieb, eċċetera, b'sieqel, jixirqilhom, sewwa, taġevolhom, Tonorahom sewwa, mhux imsieken iħaddmu u daqshekk. Hekk almenu jibqgħu dak u fl-istess ħin anki għand dik il-pittura wkoll kif ngħid, li inti żejjint biha u fl-istess ħin qed iżżomm onorifiċenza għal dawk li ħadmu qabilna. Biċċa opra tal-arti jew pittura, ma nafx, jew hi x'inhi, li ispiratek, xi ħaġa artistika, Tul ħajtek, jew li missietek u għalfejn? Daqsxejn diffiċli tgħid għax hemm ħafna minnhom li huma dak. Imma minn tiegħi stess jew inkella per. Minn fejn trid.
Hemm ħafna artisti li jimpressjonawni. Hemm ħafna. Jiena inzertajt bniedem illi anke jekk nara faħma sewda, insibbilha s-sabiħ tagħha. Illi kważi qed taraha sewda, mentri fil-fatt jidħollha kollox minn barra l-iswed. Jiġifieri l-artisti kollha nsibilhom. Dik xi ħaġa ftit huma dawk. Però l-arti tal l-arti Taljana, l-arti Taljana huma kollha kemm hi ta' jiġifieri, speċjalment l-arti Taljana, għax għandek l-arti ta' fuq u anke għandek l-arti napolitana, l-arti t'isfel u hekk jiġifieri. Dana jiena ftit ta' żmien ilu kont ingħatajt onorifliċenza ta' Ġużepp Pixuti ġewwa Zaffirana. Nzerrb hawn. Jiena malli semmewhuli mal-ewwel għamilt hekk l-għaliex għax kien wieħed mill-artisti li l-iktar kien jimpressjonani għax kien jagħmel dan l-illustrations kbar, dekorazzjonijiet ta' swali ta' teatri, knejjes, għandu Acireale u taf jiena. It-teknika tiegħu kif kien jaħdimha u kif. Kien jippressjonani wkoll. Però kull artist għandu tiegħu, ġifieri daqsxejn diffiċli nista' ngħidlek dik minn dik. Grazzi Pawlu.
Dak l-aħħar kliem li l-ispirazzjoni tista' tiġi anke minn faħma. Nirringrazzjak tal-ħin tiegħek u nawguralek ħafna aktar xogħol fil-quddiem. Nirringrazzjak u nirringrazzjakom ilkoll tal-onori fil-xjenza kollha li mill-qalb.
Dik kienet taħdita ma' Pawlu Camilleri Cauchi, ir-rebbieħ tal-unur għall-wirt artistiku fl-edizzjoni ta' Premju għall-Arti 2025. Grazzi wkoll il-Bażilika tal-Għarb li qegħdin fiha. U b'dak it-tokki ngħidilkom grazzi.